ḽo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News Channel vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tshanduko ya kilima i fhungudza vhubveledzi ha mafhi, hezwi ndi u ya nga ngudo ntswa ya anḓadzwaho kha dzhene ḽa Science Advances. Tsedzuluso yo rongwa phanḓa nga Yunivesithi ya Chicago yo wana uri ḓuvha ḽithihi ḽa mufhiso wo kalulaho ḽi nga fhungudza vhubveledzi ha mafhi nga phesenthe dzi hovhelelaho fumi. Ngudo yo ḓisendeka nga data yo kuvhanganyiwaho lwa miṅwaha ya fumi mbili kha kholomo dza zwigidi zwa ḓana furaru ngei kha ḽa Israel. Vhasedzulusi u bva Chalmers University of Technology ngei Sweden vha ri u tsitsikana zwikepe vhuimangalavha zwi na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha vhubvisa gese kha ḽa Never Bay, Gulf of Finland. vho rekhoda u bviswa ha gese ya mitheini huhulwane ka fumbili kha nḓila ya zwikepe musi hu tshi vhambedzwa na fhethu ha tsini hu sa thithiswi. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenela ya Communications, Earth and Environment. Ri bvela phanḓa na mafhungo ashu. nga u lavhelesa ḽine ḽa ri muhumbulelwa wa miṅwaha ya fusumbe nthihi ane a vha maine Vho Mavhungo Andries Mashavho vho ḓivhonadza phanḓa ha Khothe ya Madzhisiṱiraṱa wa Dzanani Mulovha ndi malugana na zwine vha khou livhana na mulandu wa u tzhipa ṅwananyana wa miṅwaha ya fumi-iṋa nga ḽa mbili ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi mahoḽa vhuponi ha Mudimeli kha ḽa Nzhelele. Zwo ralo, avho muhumbulelwa vho sumbedza uri a vha ḓivhoni mulandu, he Khothe ya fhirisela phanḓa uyo mulandu u ya kha ḓuvha ḽa vhufumbilimalo ḽa Fulwana uno ṅwaha. mudzulatshidulo wa Action SA kha tshiṱiriki tsha Vhembe, Musanda, Vho Khwara Ṋengwe Khulu vho amba zwi tevhelaho. Ḓuvha ḽavhuḓi vhathetshelesi. Ane a khou amba afha ndi Musanda Khwara Ṋengwe Khulu vhane vha vha mudzulatshidulo ya Action SA hafha kha tshiṱiriki tsha Vhembe. Na ndi khou ri ndi vha ḓivhadze vhathetshelesi zwa uri Vho Mavhungu Andries Mashaba vhane vha vha maine vhe vha tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 14 hangei mudivhini mudimili vho fhedza vho fariwa vho no dzi vhonadza khotho zwifhinga zwo fhambananaho fhedzi vha dovha vha dzi vhonadza habe ṋamusi khotho ya dzanani mulandu wavho u sudzuluseliwa u swikela nga dzi 28 dza july ṅwaha wonowu uno. Ndaa. Shango ḽo dzhena kha ḓuvha ḽa vhuvhili ṋamusi ḽa u lila lufu lwa muthusa phresidennde wa kale wa ḽa Afrika Tshipembe Vho David Mabuza. Muvhuso wo ta ino vhege yoṱhe ya uri fuḽaha dza ḽa Afrika Tshipembe dzi vhe dzi khou fhefheḓela fhasi. Maḓuvha aya a u lila na uri fuḽaha dzi fhefheḓele fhasi ndi nḓila ya u hulisa mashaka nḓila khathihi na u sumbedza ṱhonifho. Vho Mabuza ndi vhe vha lovha nga Ḽavhuṋa vhege yo fhelaho vha na miṅwaha ya furathi iṋa hune vha khou ḓo ṋetshedzwa mbulungo ya tshiofisi nga Mugivhela.

A khou guma ngurali mafhungo fhano kha Belran News. Mathina Muthetshilesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa. vhuanga ni ya zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belrand brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belrand brands co za belrand brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓiṅwaliselaho